Без исән. Без үткән ел ябып табынаштылар. Әмма без исән. Сезнең ярдәмдә җәмәгать татар җәмәгатьчелеге ярдәмендә шул исәптән менә президиумда утыручы Көрәштәшләребезнең күбесенең ярдәмендә. Билгеле кайткач, 30 мең штраф түлисе бар. Татар балалар бакчасы Исеме белән бер группа ачкан өчен. Ну, монысы инде озак итеп сөйләп булган әйбер түгел. Процесс бара. Үткән ел Россия президентына хәтле барып җиткән иде бу мәсьәлә. Шуннан соң монда тыйдылар, булды, ни проблеманы чиштек. Бүтән ел белән тартма инде. Путинга җавап бирдек, бөтенесе дә әйбәт дип. Ни кызганыч, кичәгенәк мине пристав чакыра килә, 30 мең кайчан түли башлыйсың? Ну, Ходайга шөкер, без исән, без андый гына әйберләрне кичермәдек. Мине бер Биш-алты тапкыр эштән алдылар, бер илле тапкыр судка бирделәр. Ну, без исән. Тәкъдимнәргә дә килик. Минемчә, менә э, татар белән шаяртуны туктатырга дип Башкортстан хөкүмәтенә җиткерергә кирәк бер пункт. Айдар агайның сүзенә ул баягыларда әйтеп бетерергә мөмкинчелек булмады, ул безгә болай дип әйтмәкче булган иде, конференциягә хакимият кушканга гына килеп, хакимият кушканны гына сөйләү түгел, бу җинаять, чөнки барыбызның да вакытын гарәм итәбез. Без монда киңәшкә киләбез, җәмәгать, проблемаларны күтәрергә, мактанырга түгел, мактанырга башка урын булыр. Менә мин, мәсәлән, тәкъдим кертәм, безгә унбишәр минут бирәләр икән, әйдик, атнасына, БСТда. Шушы унбиш минутны сарыф итәргә, менә шушы безнең җыенны күрсәтергә татар халкына БСТ аша. Көн саен унбиш минут күрсәтсәләр, бер-ике айда без Менә шушы нәрсә ясалганны күреп, бөтен халык беләчәк, татарлар исән, әйе, бигрәк төрмәдә утыра, мин сөендем, бигрәк төрмәдә утыргач, мин әйтәм, әле монда хакимият кушкан кеше генә кереп утырмаган, значит, безнең арада да, по крайней мере, бер 50 процент чынлап чын татарлар,

Мин хәтерлим, Казанга Путин килде меңьеллыкка. Мин кача поса бардым, мин анда кордоннар куелган, шулай да мин анда барып җиттем. Һәм Путин беләсезме нинди дилдәс чыгыш ясады? Белмисездер, аны БСТ күрсәтмәде чөнки. Ул татар телендә чыгыш ясады. Ул безгә әйтте, татарлар, менә мин сезгә килдем кунакка, мин куркыту таш. Менә без

Бразилиядә һәм башка өчәр, дүртәр тел. Ни кызганыч һәм нинди кызык, ул илләр таркалмый. Башкортстан дәүләте татар телен дәүләт теле итсә, ул таркала, имеш. Әкият, әйе. Менә шушы әкияткә каршы без бүген ничә тапкыр кул чаптык. Башкортстанда татар теле Булырга тиеш һәм булачак ул кайчан да. Но безне корымга корым китереп тотып, туздыргач, әй, шуны көтәләр. Мәгариф, мин мәгариф кешесе. Менә Башкортстанда 54 башкорт гимназиясе һәм лицее бар. Аларның уникесе Башкортстан Республикасы күләмендә статус, республиканский статус. Үткән ел без ябырга дигәч тел шундый сүз булды, әйдә без сиңарга Мамхат әфәнде бүтән тавыш алмас өчен статус бирәбез, республика статусы. Мәйтәм, минем бит нием юк, интернатым юк, минем бер класста уналты бала сыя. Ай бит, берәр генә класс. Ярар, ярар, быел килдем, ниһаять. Урындагы хакимиятне бүген җиңеп мәйдан җибәрегез мин әле, соңыннан сез гаепле булачаксыз, мин тагын бер ватан дип килдем, монда бернинди кыймыл таш булмаган бит. Ә Путинга җавап бирделәр, бөтенесе дә әйбәт. Безнең Бәләбәйдә башка гимназиясе бар, анда 700 урын һәм 450 балага мәет, анда бездә 3 процент башкорт баласы. Менә тигезлек. Шуңа күрә язып куярга кирәк, Башкортстанда булырга тиеш 54 башкорт, ай, татар гимназиясе. Әле бездә алар дүртәү. Монда сөйләделәр, егеткә җидәү. Әкият. Әкият. Шул исәптә монда Уфадагысы да, ул әкият, аның 50 проценты әгәр дә татар баласы түгел икән, 50 процент баласы русский, монда ни? Переписьнең төп нәтиҗәсе нәрсә булды? Татар районнарын, татар авылларын башкортча языла да хәзер туган телендә бездән ук кул күтәрде, туган телендә укытуны сорыйбыз балаларны дип. Бу ничек була? Башкорт дип язылган авылларны башкорт телендә укыту һәм ул җан пәрмәненә бара. Минем туган авылыма китереп куйдылар бер ел элек Татарча белмәгән бер маңкорт, бәлки ул башкорт дип тә язылгандыр инде, кем белә, китерделәр һәм мәктәпне ябарга уйладылар. Без инде халык авырган, мин как раз кайткан идем, җыен ясап, саклап калдык авылны, әйттеләр, бер елга калдырабыз. Менә бу тенденция. Оптимизация вакытында нәрсә эшлиләр? Өч-дүрт авылның мәктәбен берләштерәләр һәм аның главный офисы кайда була? Я урыс авылында, я башкорт авылында, яни булмаса чуваш авылында. Бу тагы татар авылында түгел. Шуннан әкренләп татар мәктәпләреннән балаларны монда җыйныйлар да, менә безнең башкорт гимназиясенә җыйнаган шикелле, безнең авыллар татар авылларын корый, потому что шуларның интернаты ята. Бу республика күләмендә. Менә бу сәясәт туктатылырга тиеш. Менә шулай иттереп ипләп кенә арттан килеп җимерү. Сайлау вакытында сүз алмаска вәгъдә итәм, сайлаулар вакытында. Менә шуның өчен кандидатларга әйтәсем килә, кемнәрне менә исемлеккә күрдек әйе. Әгәр дә сез администрация кушкан өчен генә килгәнсез икән, татар проблемаларын белмисез икән, әгәр дә сезне шушы исемлеккә керткәннәр икән, җитәкчелек исемлегенә,

Берәү, икәү, өчәү, дүртәү. Бүгенчә дә гел дүрт. Дүртәү тоже. Әкә төшерегез, кемдә кем битарафлар? Берәү, берәү, берәү, дүрт, бер. Булды. Зур рәхмәт. Хәмит абый. Хәмит абый.